machiegni kendo e kinde machalo koda maendi ageno ni kama intiere mar mondo iwinj ane to weche mage ma nitiere wi got ramogi kaendi ma tobe jakobe nyathi kimir wan koro kinja kaendi kendo kinja kolo weche ma osekelo chandruok ahinya ei dak kaendi koluwore kod ngima mar dak ngima mar dhano weche gi juogi makelogi kakonyogo piny mondo oganda obed kong'eyo kaka dak e kindgi giwegi ma onge tungni kata ng'ikruok ei dak margi kaluwore kod kaka gidagi chenro maggi okinja ma kambo got wacho ang'o kawuono o got to nitie kare mak mana ni chik ma kawuono juogi aneno koketago ni nyaka awuoye ng'en moko wayudi degi ero moko bikeli lek ka yweyi ti opoyo kaka titi e dero mhm. nindo mokwanya matin tipo ka juogo chopo mhm. nima wach ni nyaka iter nyikwa ramogi piyo piyo mhm. ma wach ma juogi kawuono dwa wuoye ni wach ma lowo ing'eni wach ma lowo ni chendo nyikwa ramogi ajwang' obe juogi obe en ga juogi yore en ga juogi moro kanyo to ji ok ong'e to en juogi marach ero e, ma en kata ka ng'ato ouse kine kaka otero ng'ato ng'wech kiuse mikta milion achiel juma achiel pesa noonge to bende oserano yawuoto mang'eny to oserano minewa mang'eny joma eh. notiyo kode marach to bende joma kode madongo otame nyithindo mm. e, yudo ka ng'ato nigi lowo eka mia achiel nyathi onge dak weth weth jogo bende orochre dhako kabi to opuso ng'wech eh. dhako kabi to opuso ng'wech to opusoga ng'wech to mwandu lowoni te mwandu to ng'ama nigi lowo maduong'ni bende kata kowuoyi dier ji mhm. tineno rochruok mokuom ero koro ma momi nyikwa ramoga jwang' juogi ka go- nogolo chik apar matayo ng'ama nyiewo lowo ei jomoko ng'ama nyiewo lowo ei jomoko ema wadwa ni mondo ging'e ing'e ni tinde joluo masani ngoche yudo ng'a- ng'ama tuk ei jogi ni dhi dak ei jomoko ikwana kwana ing'e ni joluo mani kenya kagi moko nowuok sudan moko a uganda to kane joluo odonjo kenya ka moko ridre tanganyika tur go wino misiani gu mwalo isira ti kono tarime kocha Eh, piny gu tien achach tien achach ngene jasakwa kowak ne mago ne joma thuondi ero wuok sakwa bodhi sakwa kowak Ehe. mantie ti tanganyika kocha Aha. koro ogandawa masani tiyudo nyakwara mogajwang ng'ato nikta gi milion abich e bank to ni mondo be obedie ng'ama thuon bodhi kata mana e pinje moko ma lowo donge mm. nitie pinje moko ma kidhiye to yudo ka lowo duong' ma kirango kata ineno nyaka igode kucha ero kaka koro wan iwi got ramogi ka e. to kan lowo duong' man nyaka loka ale alego kocha e kichung' kata ineno apap korie yo kocha nyaka imbo to kiringi dhi kata south nyanza ero in nyaka yoro ugwasi kono ero magunga magunga giri ero kichung' iwi got magunga ero tineno piny miwacho ni to kuondegi ji pok odakga ero kama kidhi kin gi milion ang'wen eh bidhi nyiewo lowo tiyoko lowo piny ngima yoko lowo piny ngima Ero. iyudo ka ng'ani pod olaroga gi monde owetene ma chi liete kiewo Mhm. Eh, ma ing'e ni lop dane dani ne puroga kanyo an ing'e nakendo mon mang'eny nyaka ayud lowo nyaka ayud lowo ma ka joga go biro dake Eh. an eka konu mondo kik unyombi kik ukele na nan gi pesa ni ulopa Eh. lop kwara to nyaka bedie Ero. ma kwara ta betie ting'e ni jok mane ineno ga dargi ero yudo kaka te joluo moko ne nitie alego to dar odhi south nyanza ne gidar gi gimomiyo Eh, moko nitie awendo ero Eh, ogele modar mang'eny omenya Eh, omenya bet ogele ing'e ni migori Eh. ogelo nitie awendo ogelo nitie kano omenya ni kajulu kajulu giri gi kagi nitie Ome- omenya ni south nyanza eh o kuondego ne omenya ni asembo eh nyikwara mogi owek ling ni ng'ato nigi pesa ero to ok odwa mako piny ero ka ka osiepni moro jasembo to ijalego to in gi pesa wek laro kiewo go weteni awinji dhi nyiew lowo asembu maduong' to kisenyiew lowo maduong' om oweteni moko ni bwana ng'ama oneno kaka adinyne wadhi ura asembu Ajak nue bathe Idhi koni. ajak- idhi jakoni idhi jakoni wadu mobathe kamoro kata eka adek koro ing'e ni dala gi nodong' ga kuota manie ka joluo to joma sani ngoche en ok odwa dal ka an kanyalo we kwerena ramogi knowe ma kwa- ramogi ajwang' knowe kwargi uganda Uganda obiro mana ka.
Eh, koro ka nyikwa ramogi aduang' nyaka ne koro ma momiyo adwa golo chik apar matayo jalno manyiewo lowo nikech nyikwa ramogi anjo wakoro tik no oh, kara mata adier an adwa bet thuon koro kadwa laro gwago gi nyithind- nyithindwa lowo to an gi pesa Ero. adhi nyiewo lowo Ero. jok modok kora abro kawo te Ah, chik namba achiel nyikwara muga jwang matayi kidhi nyiewo lowo kamoro wach nyaka ing'e sigand lowo midwar dakie komondi mano step mokwongo nyaka ing'e ing'e ni lowo kech ramogi be nowacho nojajwa sigande chal nade sigande lowo Eh, nitie lowo momiikoga mna ji Ero. ji ne pok oda- onyaga kanyo nitie lowo moro Mm. ma jomodaga lowono ero pok notieko cho- okaloga higni piero ang'wen nobede jiwuoro awuora Eh, eh, dalano ji kalga higni piero ang'wen joka kwaro ibe ing'e ni kidhi kuro kori na achiel iyudo kuom ka ng'ato gol dale lono

Eh, to ting'eni kata ng'ama usoni Eh. nyakirange Eh. Eh, kineno ka wiye wito yamo ae tiyudo kodwa odwa bedo garaka gi pesa gi pesa ti gi wiyi Eh, ti gi wiyi Eh. koro nyiso ni lowo ni en en kamano Ero. koro nyikwa ramogi kidhi nyiewo lowo to kwong idwar sigand lowono biwinje ni to weg lowo gi koa chon Mhm. lowo ni norwakogi nade ne gidak nade Eh, lowo ne ni juogi to bende lowni ne nyago cham Mm. To kiriwo gi weche mwawachogi ni gin nok gin iwacho ni mago wacha wacha lowo to timo ng'ato na. Ero. Penje joma nyiewo giga. Ehe. Ng'ama nyiewo ga lowo ni to milion ariyo mno micha. Ehe. Ni itimo kang'o? Kech pesa titigago. Ero. Joma to ok en mana ng'ani kende piny luo te. Okija gedo lowo juogi mane omiyo jomoko mane odhi e lope kok otimo nonro notomo ng'wech mochako dok i lopegi machon. Ee. matiende ni lowo ni Mm. nyikwa ramogi onego ng'i Mm. ni imakega Ero. to ok nimakega gi mor Mm. nigoga ji tiriembo tinege ji inege ji koro ka wach owuok tigo uto ya oringo to ng'ama ochuog tong' to dong' i thim remo chwer kanyo ng'ama diting'e onge ng'acha be ringo koro ng'ani le ma biro biro chame gotieno to jodongo Eh. gideye mak nyal ringo ne dong' imiye to le mane chamo gotieno miyo wach lowo ok en gir tugo nyaka none ae to kiny agima bende koro juogi koro tugo ewi got ka malo ka juogi siemo ka iwinjo ka jodongo bende onge ni ai lono ne jothoe jotim rade kaka lweny nowuokeno pod wamiye higa achiel ma onge gima iwuoye wiye kata pur kupure Kik pure. Eh, koro en gima waweya in kia kucha timuomone ah yudo lowo maduong' ji ok pur ji ok odake ikia gimomiyo e to nya- ang'o momiyo kupure walwar kodgi chik namba ariyo Ero. ma bende tayi nyakwara mogi kidwa nyiewo lowo Ero. mawacho ni kik inyiew lop gunda Eh. gunda mane ji osedari nitie kod jochiendene koro kidwa tore gi musalape Eh, nitie jomoko ma musalape ma o- otoyo otoyo ma ng'e- kane yuok e bwolo to kane laro kod wango to nwasewenege piny ng'ato ng'ato timo ang'o ka ing'eni gigo gige ma koro keloga mite- midekre Awinji. Eh, ing'eni yudoga ka joma nyiewo ogundani Yawa. ing'eni tuochegi Eh, juok nikwaramoga jwang' kong'egi nitie moko ma wan mwaomo kendo to wakelo Ah, kuomwa. tuo ora- tuono orachga mana ni ng'ama okele Ero. ng'ama omako Ero, Eh, to ng'ama thiedhe e korachne ero. Eh, ma kata mana ma koro korona ne pong'o ji miwacho ni otendni opong' gitegi Mm. nitie u mogedo ba ode manomoke manomoke gorofa cha Eh. a otieke Eh. boywa nyaka pi gi stima Ero. koro tuo rach mna ka in emomaki Ero. to ng'ama thiedhi cha to kendo yuta yuta kata joma ti kembe milose yien moko nitie mane omed msara uti matek pesa koro sani donjo Eh, koro gigi nyikwa ramogi nyaka ne matut lop gunda ok inyiew aya chik namba adek nyakwa ramoga jwang' matayi kinyiew lowo kamoro wacho nyaka ing'e ni in achiel kuom anyuola ma inyiewe lowono sasa minyiewo lowo kamoro mhm. koro in jadalano in juogi makanyo in mm. remo makanyo koro e, gunda cha ma ka wadware nikech gunda uh -huh. to nowach ni dong' wuoyi matin in kin wuoyi matin wuoyi no mamedo go lweny maka nikech jodongo go ng'eye ah, en mowene lowo ng'en wuoyi matin iwene ga gunda nikech madongo ka kosego dala uh -huh to en emodon'ga gi jogi koro kowuok okinyi to penjo ni uchiew nade Ero. wachiew maber koro jogundu ng'i kode makta ko- jogo otho jogo nong'eye koro kenja Eh.
gini yawa nyaka ti kod mashek ma- gi wigi ka koro wuod dala maduong' mok inyal duog bigede gondano to in to igede kaka ng'a Ni to nyiew. mano ne wuo remb dalano inyewe
mano ny- watu ko wasenyiso wan wasewacho duoge owacho ka koro ang' nyuol tamo mondo yawuoti dala to nanyuola lawore anyuola koda lawre kodi na asedara aweni gi kita lopgino Ah, pod ah, gilawo jogi nyaka kendo ka- kochako duogo kode kendo kichako lokore ni nyaka nadonji londo jo- weg loni Eh. ok ine koda maber Eh, weg- jogi tieka Eh, to kata komo jalemo Ero. boywayo bade Ero. nyalo ywa chogo molwar kanyo wacho ni nobayi gi lwet dhano kara chok ng'ani Ero. chik namba ang'wen kwara mugajwang' Aha. ma bende tayi kinyiewo lowo kamoro Ero. wacho ni kik ichod nyi weg lowo midakie Mago koro jodalau. mago koro chal kaka nyithindu Mago rembu.
ka chandruok omako wagogni man kanyo to in bende ichope Awinji. e chal nyathi jodalano nyiri maonge anyuolano ema koro inyalo chodo kech lowo ma intieno ginilop jogo to bende kik imwony gi olawo kor ka kor wacho ni ah wuoda anyalo kenda kenda ka mago koro anyuolani I- anyuola nok wuodi kendi Eh. to i gweng' kanyo to koro wuodi nyalo kende e dhoot mabor kod anyuolano kamano E, to ok ni kendo ni in kuma onyiew ni lowoni ni ah wan ng'en wan wuod wuon joko- dalani bende wuodi okawo wan ng'en wan jokomenya loka lego kocha komenya kocha awan thuolo ka Ah, Wan duogi ok- odagi ka duogi odagi. duogi dala duo- lowo ma koro idwa betien ero kitimo kamano to lowo ni rochi ero Eh, lowo nyaka rochi ing'e ni kata joma kunyoga magangi Mm, ing'e ni gino ringo kodgi lowo ka gidwaroga kabisa awinjo nikech gin en juogi ero iyudo kowuok ka nindo ringo lal yawo luwe kendo kumichope ni oonge Ero. kendo ji dok chien iyudo kuma o- ogogo kona koro lowo en juogi mm. chik namba abich nyakwara moga jwama bende tayi in jalno monyiewo lowo kamoro wacho ni kik itam anyuola iko ng'ama ne ouso ni lowo kouso lope te mm. otieko
muluma osega chwado jogi mouso lope te ouso te to koro otho koro jogweng' oramo ni wato ok wanyal liki mano ka ng'ama ridore an asenyiewo loni an ok anyal mi title deed naseloko ni e nyinga kuike to atweu nokia nitie kama ibiro ike mondo nowe kama ibiro ike aa ng'atni idola adola Ero. kamoro Eh, doli adoli ti achiel go oko Ero. en ye wuon lowo Eh. Eh, kik we ng'ani yik oko dipo ka remo- rembe nokonyi kanyo Eh, onyalo chandi Ero.
Eh, koro ing'e nitie nyi- ng'eny kwara mogajwang' moko kong'e ni si- seche moko kara loni be nousnigo to ouse e yo mogajre bikidek penji ni to liend wuon go ere ni kanye Ee, to kara ng'ane ne riembo ero iwacho ni kara in ema nikwalo loan omiyo ng'ato jous logi en onyalo ga uso borum go teny Ee, ni koro- siem nwakta liend wuode moro kata mana liende liende owuon Ee, ma kata- odak adaka e senta gi Ero. to ko ko ng'ato penji ni bwana koru ne kakanye dalani ne wasiemoga mano kowadwa maduong' Ero. Ee, koro kotho Mhm. tem yie oyike kanyo Aya, chik namba auchiel nyakwara Mogajwang' ma bende tayi ka inyiewo lowo kama owacho ni kik idin yo mokalo kama inyiewo. Mm. Ne nitie jomoko ma lowo monyiewono Mm. yo nokalo e diere. Ero. Koro ento koro dhi odine ma onge koro kaka ji kalo. Ero. To eto kuma noaye kobiro to noluwo yo Kobiro. kobiro. Kae to Eto koro eto kodwani koro okal. mare ni koro kodwa nokal odin. Awinji. Koro luwo dwaro ni kinyiewo lowo kama yo kale to yone mibaro matin koro igole kanyo to kale tiendi chiendi go oko matin mhm. e ok itam ji lowo mm. e, nitie jomoko makata lowono konyiewo to kata pi ne en kanyo mm. koro tamo ji kumbi aora kata ka en kulo to dhi odino e, omo mara tinga tinga bodino aora odino kulono te dhok ok yud kaka modho koro jous logi bende nego bed ni nonogi ero eh, ok tho miya miya ji lowo joma kiti kunon kit ng'ama abro dak e kindu to en ng'ama chal nade mm. igen ng'ato kigogo mbako kinja mm. gomba ka- nyalo mi ing'e kit ng'ato kata kapok idak kode
ing'eni kata mana joma gine loan ero joma dino yogo en yogo jodongo machon ma nosetho e kor gweng' Eh. luwogiga Ji- jo- ji- joma sani ma kong'e ka juogi chal ero ing'e ni sewuotho e yo gotieno to dwe rieny to ineno mbele kucha ineno gima machal ng'ato en obinjo Ero. to chal ng'ato kinimo to nimo nimo kiting'o wiye to ting'o wiye ero kichopo kuro to onge Onge. mago jogunda Mago juogi. Eh, gin ema giwuothoga Gotieno gichiere. To gichierga gitemoga he pond dhano mondo dhano kik nene. Ema koro ineno picha moro kabiro ni. Eh. Giduogi penjo kara na ang' mane ang' mane ang'o aluoro. manyane ing'eni kunegi ing'eni gima juogo luoro en rombo Mm. ong'eni kinene bilose gi rombo ilia ndegu en kanyo koro momiyo ok odwa ni chop kuome mabor chik namba abiriyo nyakwara moga jwang'o bende tayi ka inyiewo lowo kama wacho ni kik iwit nondi kinyiewo lowo alego to in ja ugenya to koro kik iwit nondi kiwacho ni ng'e nana ajalego ero wach na ja ugenya modakie alego Ero. ing'e ni wito nond ng'atno chandoga ji kata nyako monyuolo ich simba kok utero nyathineno bosiemo ni wuongi kata eh. gweng' gi wuongi to juogi tweye nyuol mm. ne nyikwara mogo ng'eyo eh. omiyo kik iwit nondi chik namba aboro nyakwara mogo ajwang' ma bende tayi kinyiewo lowo kama wacho ni kik ibi kod timbe jothuru ei piny minyiewe lowo mm. timbe jothuru sama ema nogoli kocha eh, kata ka juoke nogoli kocha pitipiti Ah, piti piti ni nyalo ti dhi time ka- weekend moro inyalo dok limo jothuru Eh, Tiringo choka kocha. choka muya ka dhano dichuo Eh, tidok Tidhi kocha. asara.
ka chode mno riembi kik ichod kuminyelo jo ng'eni timbe moko ma Eh. onge e anyuola mintie Ero. jogo nyalo negi kendo kendo en kendo kech remo no crime kodgi remo no ok donjre ok kodgi donjnegi Mhm. Eh, ma- koro mi ifwenyi chon Eh, weche ni ng'eny jathuji awinji kaeti ng'eny ji nodaga gi kwe ero koro tem timbe jothuru Eh? kidonjo ka koro ing'eni ka skul ji puonjre kidonjo ka koro som gweng' eh kong pimi gwen ko do- mondi rwak wiyi obed wi jogo Ero. giya maniago thuru cha koro igol donje kindgi wuoth kodgi dag Wuoth kodgi. kodgi Chik namba ochiko.
Koluongi solro mag gweng' kik Ero. itamri. Mm. An ok anyal timo gimoro e gweng'ni, an ok aja ka. kata ka lweti nono chop achopa mondo oneni Eh, gweng'no koro ing'e ni mano e gweng'u. Ero. Ma gimoro amora motimre, ka liel otimre, to ok iling' aling'a ni in inyolo in ijakanyo. Ibende iwuotho im- i kor gweng' ikonyo ji ichope gi nyagwendi moro matin idi e bumbi kama Eh. ibelwana ah abende ma bende asiro ugo Eh, jodalawa hata asebudhou to ang'e ni ok ung'eya ero an an wuod ugenya an ema nyi oloyo e tiend eh, osuptal kacha ridid malor mwalo ot moro ma wiye kwarno Eh, ot- gen gin ma ute eh, ute eh. gi thotho ga bedo makwar Ah, eh, jang'iew loni en uwi tate nyaka bed makwat ok en en denja ok en ng'a- ok en jaka en en ing'e ga- ot moro ma wiye kwar gi piny cha Eh, To kendo ing'e ni gin gi ng'eny i dho ndara Ero. Eh, jodak go inyalo ga wuoro kiwuon e to gweng'ni ji ogede manade Eh? gin gin ma gigedoga e dho ndara awinji E ot moma ni dho ndara ma dhoode ra- gede rateng' to wiye kwarno Mm. Eh, mane an ing'e ni get gima rateng' mano gima juogi wach weche juogi lach emonu apimni chik namba apar nyakwara mugajwang' mwatiekogo chikegi matayo jalno monyiewo lowo e piny moro wacho ni kik wiyi wil kod thuru ng'ato nyaka dog kama ne noikie biech kwerene nitie jomoko ma en konyiewo lowo koro we thurgi chuth wiyo wil wiyi owil yudo ka ng'ato nitie ng'ato jakajulu to nyiewo lowo nyakach ero ng'ato ang'ada dier kisumo kaka odhi nyakach mondo donja donja kata ka julo kata mondo duog nyakach koni en an thurwa kocha bor abudho dobor mola amerka to amerka obama wuok kucha bibi alego bichak dogi E, koro wiyi kik wil kod anyuolani Koro ageno nyikwa Ramogi Ajwang' manyiewo lope owinjo weche ma juok Ramogi Ajwang' owacho e wi got ka kendo ka gimako to boyudo ka piny dhi kode maber nikech juogi bende sirikal yore.
Mana kamano, jawinjana Okija Bakambo ka wan kod ewi got Ramogi ka indiko kinja koloche kapar matayo ng'at monyiewo lowo ei jomoko kata e piny machielo. Wach mosebedo ka kelo kikruok ahinya nikech eh, jamoko nitie ma koseng'iewo lowo to koro kelo kido moro mopogore kod kido mane owuogo kocha kendo donjo kocha gi kido moro mopogre ma dakika ka mogik tiyudo ka koro bende ngima gore kode mipo ka chiemo achiel koro oneno ka kama ong'eyo e lono koro tieke mi nyithinde tom ng'wech kendo dar dog kama ne oaye cha kuom mano nyaka ine ni ibedo jahera ibedo gi ibedo jahera e dak kanyakla gi jogi e gik ma gitimo nyaka idonje nyinga atobi jakome nyathi kimiro